re bakanyisile fo okay kgosikgolo mo nakong tse di fetileng le oko kgosikgolo ka setswana ke Mm. king Mm, ke se se tlhalosang gore bua kgosikgolo bua ka king mm. yaanong mo nakong tse di fetileng ya ka gone yaanong barolo ba bo ratshidi ba okametswe ke kgosi e tonna ya bone bareetsi ba tshwanetse ba gakologe gore barolong ba mo mafike ba tshwanetse ba itse gore mafike e na le bogosi motshegare metsana e e bapileng yalo so kgosi e ba okametseng ka fa sorry bareetsi kgosi e ba okametseng ka fa e tonna mo go bone ke tshidi ke kgosi tshidi kgosi montshiwa kgosi montshiwa ke morwa kgosi tshidi mo mafikeng yaanong mo mo barolong ba botlhe yaka re na le barolong ba ga ratlou re na le barolong ba ga tshidi bo ra tshidi re na le barolong ba bo ba go makgetla re na le barolong ba ga seleka re na bar- re na le barolong ba ga tawana Go- o motonna mo go bone ba botlhe fa ke ratlou o o ko ganyesa o motonna mo go bone o re ka ne ra re ke king ya bone ba botlhe ke ne ke re ke tlhalose kgang e se ka eletsa e no e siame a re- a re- a re ba ut- a re ba utlwa fa o moradiong dubelang

ee ra leboga o re tse mora dilo tsala utlwa tanki mhm, o itshwera ya um boammaarre jo bo le teng ke gore bo ratong le ba losika lotlhe ba ntse a ba amao ga e se ba ko bogosing ga e se ba bogosi mm. ke malapa e leng goreng ka go raya ke a re E, ke mangwe a malapa a e leng gore kgale ba le teng mo motseng wa ganyesa ha metse e simologa mme ga e se ba bogosi e go na le potso e nngwe fa e tswa ko go mohao gregory tlhosane a re rraetso potso ke ye e rile fa prince ratlou a tsena ko ganyesa o fitlhetse morafe ofe go busa mang go busa jang koo Potso, eh kgosi ha e fitlha ko Kganyisa ke ke mo ke ke ke morafe o e leng gore o simoloswe ke kgosi eh Mariba kgosi Ratlou ko Kganyisa. Mariba ke morwa kgosi Ratlou ke bone ba simolotseng morafe wa go ganyisa wa barolong go ne go sena morafe ope koo lehatshe leo ke la barolong lefatshe leo ke la kgosi letlogele ke la kgosi ratlou ke la ga kgosi mariba ee le ka ga mo re nang le bo- ke- ke- bo mariba ke bone ba ka ko bo- ke ke rona mariba ke o tata ka mogolo ke ene a tshotseng bo bo- bo letlogile Mhm. yes bo ke gakilwe eh, bo Mmu- bo mmusi bo seitsanyalo dikgosi tsa ko ka kgaolong e la ko ganyisa ele mm, mm, mm. ke eo tsala a re utlwe gongwe lwana o ka tsao le motlhapeong ka tsao le motlharo ka tsao o batla go itse sengwe gongwe ebile o nyetswe ko barolong gongwe ebile gongwe o na le ngwana ko barolong o batla go itse go le gontsi ke tshwano ga go tsala 018389740 ke ba ba bangwe ba dirisitse ka kwa leboteng la facebook tswelela go dira jalo ka kwa mahikeng fm 96.7 o botse dipotso tse di maleba ka kwa whatsapp 0727437113

mo mafikeng ra utlwana Eh. monna o ratlong Eh. a ba a boela mo mo mafikeng a tla go tsaya karolo ya mafikeng e nna ya ya ya barolong ba ga tshidi Eh. mo mafikeng yaanong metse e le ya ko bokrepane e le yotlhela e ikarabela mo mo go kgosi sethiro ee nna re ga re le mo porofenseng ya bokone bophirima jaana ke ke metsefe kgotsa ke dikgaolo dife tse e leng gore gantsi di ukangwa ke barolong okay sentle mo mo northwest eh or mo bokone bophirima eh di mafatshe a barolong a borolong go tswa ko kimberley kimberley a ka ikadile taung yotlhe ya ka ikadile ba ba- eh morahi wa batlhaping o ipitsang ke gore ke batlhapi mo taung ga ise batlhaping mhm, ke yo ke ya semolo a re tle re utlwe sentle ke barolong ga ise batlhaping ke barolong goreng ba ipitsa ba barolong ba ipitsa ba ipitsa batlhaping ka lebaka la gore gakologela gore ga o le mo warrentin mhm. go na le val river mhm. warrentin go na le val river ne mo val river mo ha barolong ba ne ba tswa ba ya kgaolong ya boganyesa ele eh, ba ba heta le ratloboga bone ba ba sala ba ba ja ditlhabi e be nna batlhapi ba ba ipitsa gore rona ga re tsamaye le ba ba yang ko pele rona re sala ha Mm. mo re salang teng ha ba ba ipitsa ba re ke batlhaping mme ga o ya ko kgotleng ya ko kgosi mankhuruane Mm. o ka itlhela phologolo e ba ebile beile. ke tholo ga ba ba tlhapi ba bile tholo yana seo segora sere se ra moretsi se mora ya ebile ke ne ke lebetse ga ne utlwa ere ga o e tlhagisa ba ke re ke ye go ne- ke ne ke lebetse go ne go na le moretsi o ne a rile a re ke tle ke e fetise o ne a nthomeletse molaetse mabana a re ke tle ke batsa gore na re ba- ba ro- ba ba tlhaping ba tswa ko kae mme ke tshepa gore o e- o e montsha ba botlhe sentle. tlhaping ke morae ke barolong ke morae o tswa mo barolong o e leng gore ne a re barolong ba tswa ko taung ba ya ko ganyesa ba sala mo nokeng ba ba se ka gore ne ba le mo barolong ba lwantshiwa ke merahe e mengwe Mm. e ke sang- e ke sente ke e bitsa ka ka- ka maina fa Mm. ee mare ba ne ba lwantshiwa ga ba sena go lwantshiwa ba ba tsamaya ba kgaolong tsele tsa ko boganyesa tsele Mm. ba ba ba sala ko ko val ba ba ipitsa ba re ke batlhaping ga o ya ko go kgosi mankurane gone ano ga o ne go itlhela tlhapi o itlhela tholo namane ya tholo e nne ka dimetšhope ra e tswelela re gosi letlogile nna re um re na le batlharo re na le batlhaping nya re ntse batlaping re na le batlharo re na le bangwaketsi re na le bangwato le ma le bahurutsi mme ra feye yotlhe e e, o ntirile ga e le gore ke top five e ka kgonega kgotsa top ten o ntirile gore ba latelelana jang mhm. o botsa potso e ntle tota e leng gore gantsi eh, eh, ba- ba- batswana ba e tlhaloganye Mm. ee ga o bua ka ka morahi o go teng ke kana ke morahi o tswang o kokurumane o ntse o bua ka one o Mm, o wa ko ba- ba- batlharo batlharo No, batlharo, batlharo yes. ya batlharo sentle sentle ga e se batlharo Mm. ke bahurutshe morai o o ipitsang gore batlharo ko kurumane ga e se batlharo ke bahurutshe ke barutshe ba ba tswang ka mo lehurutshe mo ba ba go nna teng ko kurumane mo ba- ba mo ba fitlhileng ba fitlha teng lehatsheng ba fitlha teng leng lena le setlhare se se bidiwa gote ke motlharo ba ba re rona re batlharo ko re batlharo ba tshwanela le batlhaping batlharo ke bahurutshe E re ba goroga ko ko Khurumane mo setlharing mo ba dula tema ba re setlhare mo re leng teng ke sa motlharo re ba tlharo ga o ka ba bitsa gore ba bina eng ke ditshwene ee so ka seka wa nna wa re o ana tshwene o bo nna motlharo o ana tshwene go ra gore mohurusi And then- pele ga o tswela pele go na le potso e nngwe ke a moreetse fa eh, ke- ke- ke- ke ke tla itshola ka seo dumelang borra ke kopa go botsa gore go tlile yang gore rona mo mahikeng re arogane jaaka ke le morolong o rapula okay o bua gore jaaka ntse re Ke tla tla mo araba. morolo ee ee, Eh, o siame e re ke mo arepela ke tsa lo- ee pele ga o Yeah. feletsa ele mhm. um sentle sentle eh, mwa- merahe ya barolong ba ipitsa go ya ka maina a dikgosi tsa bone Mhm. ee ba ipitse go ya ka dikgosi tsa bone tse di tonna ee ha re ke morolong o rapulana rapulana o ke leina la kgosi ya bone Mm. ya gwaele ya dikgosi tsa tsa tsa barolong ha o re o morolong o ratshidi go raya gore o ipitsa ka leina la kgosi tshidi o e leng second born ya ga kgosi tau Ha o re moro, moronwa ga Ratlou o o tau ko Ganyesa, go ra o re ipitsa ka first born e bidiwang go te ke Ratlou. Ha o re moronwa ga Seleka, o ipitsa ka ngwana o e leng Kgosi Seleka. E tsamaya ntse yalo. Mme se ne se ntse yala re barolong, re Re ntse ba barolong. botlhe. A- a- a re- a re- a re feletse ele ya rona ele ya- ya- ya Mm. ee ga ke boela morago mo ntlheng le ga gore mo top five or eh, top seven go tle go diragetsake go tlhalositse ka barolo barolo ba tswa ka batlhaping batlhapi ba tswa mo barolong yaanong Go tlhaba, morahe wa ntlha ke merahi e metonna tota e mebedi Mm. mo batswaneng ke wa barolong le wa bahurutsi Mm-hmm. Ee, mo batswaneng ba botlhe go raya gore bahurutsi le barolong um Eh, ke- re ka re ke dithaka no ee re ka re ke dithaka ee go na le gore ipatlisisetsa gore o mongwe o tswa mo go na le ba bangwe ba bahurutsi ba re barolong ba tsong bahurutsi barolong ba re batswa mme boera he metonna eo ya batswana e mebedi hela ke barolong le bahurutsi mo bahurutsing o kry-a bakgatlha bakgatlha ba tswa mo bahurutsing bakwena ba tswa mo bahurutsing ka o itse gore go na le morae o bidiwa gote ke bakwena go na le morae o bidiwa bakgatlha ba tswa mo bahurutsing and then um, merahe ya batswana tota sentle sentle ke ke- ke bana ba motho a le mongwe ke ela gore ha ba ntse ba tsamaya ba ya kwa ba ba ipitsa ka ka maina a a rile maina A bo rre- bo rremogolo wa bone. rremogolo yalo yalo kgotsa bo ba ka ba dutse teng yalo yalo mare morahe o mongwe ela Mm. ee ka mokgwa o ke go tlhalogantseng ka teng ka mokgwa o e- o e o e- o e rileng ka gone go raya gore barolong botlhe ke bo ba ga kgotsi ba le gore ke ba hurutse le barolong le le barolong ke barolong le ba hurutse ke ile ka re barolong Batswaneng. ehe jaanong mo tlase mo ke bone ba simololang ba ba tswa e nna bakwena ba tlhapi Ee, batlharo, le botlhe ba- ba- kore ga nka go tlhalosetsa pfect ke batla gore barolong ore mo- batswana ba gaetsho ba nkutlwe sentle ga re na king king mo mo mo bokone bophiring ke go totobaletsa ke a go ke totobaletsa bareetsi ha ke re ha e le gore go ka nna le king mo north west mm. o tlhoka di-king tse pedi mo bokone bophiring mm. o tlhoka king ya barolong go tswa ko ganyesa mm. o tlhoka king ya bahurutshi go tswa ko lehurutshi hela mo north west okay potso ya bofelo e ke sepa gore tla sola ka refa ya ga mogau gape wa botsa re kgosi um kgosi kebina tshwene moselele a re morahi yotlhe e tswa mo bahurutshing Morolong ka jalo ke ngwana wa ga mang ko Bahurutsing mme Morolong ene pele o ne a bina eng? Re le Barolong re bina tholo. Ya. Ke yaka ke seka go tlhalosta moreetsi ko gae or bareetsi ko gae ke ba raya ke re go na le kgang ya gore nna information e ke itseng ke gore Bahurutsi ba tswa mo barolong mme go na le ba bangwe ba ba reng um barolong ba tswa mo bagodising Mm. ke ntlha ke batla go e tlhalosa eo. Ma- ma- mare le nna se ntseng ke ka batsa fa gore bana ba babedi ba ba rolong le ba orotse mo rolong le mo le mo orotse ke ke yone ke sentse ke batla go e tlhaloganya gore na re ba- ba tswa kae le gale e tla batla nako e telele Hmm? ee yaka ke sa tlo go tlhalosa ke gore ke re mo- mohurutshi le mo rolong ke bana ba ba tonna ba ba rolong o Oh, ke bana ba ba tona ya Ee, bana ba ba tonna ba ke bana ba ba tonna ba batswana e seng ba ba rolong ke bana ba ba tonna ba batswana ga o ya ko ga o ya ko eastern cape o itlhele go na le ke gone sekai go na le di-king tse tse tharo ko eastern cape le di-province tse dingwe yaanong ntlha e ke batla go tlhalosa yone ke gore ga go tshwanetse gore go nne le di-king dikgosi tse di tonna tota tsa batswana mo bokone bophirima go ka tshwanela ke gore go ne di-king tse pedi rona ba rolong re s- re already re simolotse ka submission ya rona go recognize as kings go tswa ko ganyisa and eh, ga gona dispute about that ya gantse ke sa go tlhalosetsa yalo um baruti ga ditse ra ba simololetse ka process ya bone

ke ngwana o e leng gone yanong e leng kgosi helan ngwana mm-hmm. kgosi helan ke ene kgosi ke ba ga maiketso mm-hmm. so kgosi helan ke ene kgosi e maleba ya ko morokweng mm-hmm. ee ga gona kgang epe ke ene kgosi kgosi helan morwa kgosi helan ke ene kgosi ya ko morokweng oh, go ka tlotlo le tlhompho ke go ntsha fa ka pina ya ga kgosi montshiwa ka ntlha ya gore re mo lefatsheng la gago re ikokobeditse kgosi bareetsi theetso yona ra e lebogela ga o tlhoka go le gontsi ba go fitlhele kae gongwe o ka botsa go ya ko pele um ba ka tshwanela ke gore ba kopane le wena le nna pele ga nka ba fitsa okay Yeah. siame ra leboga a se ka ntlha o buana gore ba tla kopane le nna ke a itse gore